זייט איך מיך זיך עפעס גוטס אויף דיר. קלאפ דיך נישט אראפ. נע, איך בין גארנישט, נע, איך בין גארנישט, נע, שוין געהערט גענוג דאס, נע, איך בין גארנישט, נע, איך בין גארנישט, איך בין יא! איך בין יא. ס'איז נישט קיין קינד זיך אראפצוקלאפן. ס'איז געווען אמאל אין די צייטן פון רעב מ איז געווען א מורא'דיגע א מורא'דיגע מעשה. ס'איז געווען א א גרויסע א גרויסע מענטש וואס ער האט זיך באנוצט מיט קבלה מעשיות. האסט אמאל געהערט פון קבלה מעשיות? קבלה מעשיות קען מען אלעס מאכן, מאפסן, מ'קען הרג'נען מענטשן, מחיה מתה זיין מענטשן, היילן קראנקע מענטשן. די ארי הקדוש שרייבט אז היינטיגע צייטן זאל מען זיך קיינער זיך נישט דערוואגן צו באנוצן מיט די שמות, געווען א איד אין צייטן פון רעבן וואס האט זיך יא באנוצט און ער האט געהאט מענטשן זענען געקומען פונעם גאנצן לאנד און געשטאנען דארט פאר ישועות און וואס ער האט געזאגט קומען קראנקע מענטשן געזאגט השם געווארן אויס קראנק קומען א הינקעדיגער געזאגט השם געווארן אויס הינקעדיג וואס ער האט געטון קבלה מעשית איז געווען חסידים וואס זענען געווען אביסעלע דזשעלעס אז זייער רבי איז נישט אזוי גרויס סאו האט מען געמאכט לשם שמים אה רחמו לצלן א מענטש ניצט קבלה למעשיות מען איז געלאפן צום רעבן צו זייער רבי און דער רבי האט געזאגט פאר די חסידים מען זאל אנכאפן דעם איד און מאכן א משכנתא ווייסט א משכנתא אין ארץ ישראל מיינט א משכנתא א מארטגעדזש יא? וויאזוי הייסט דער מאכט אזוי רופט מען עס אין אידיש מען מאכט א משכנתא מיט איינעם מען כאפט אים אן און מען קומט פון בעק.

און ער איז אריינגעפאלן אין אזא מין מרה שחורה, וואס האט געכאפט מכות אין בית מדרש אזא בזיון ס'האט אים אראפגעווארפן, ער איז געבליבן איינגעשפארט אין אריין מ'האט נישט געוואלט ארויסגיין פון זיין הויז, נישט געוואוסט וואס צו טון, די משפחה איז ארום געלאפן צו אלע רעבעס אלע רבנים וואס קען מען טון ווי, קיינער האט גארנישט געקענט טון, מ'איז געקומען צום רעבן, און האט דער רבי געזאגט אזא ווארט, א קונץ אראפצוווארפן א מענטש? קונץ איז אויפצוהייבן א מענטש. קונץ איז נישט אראפצוווארפן א מענטש, א קונץ איז אויפצוהייבן א מענטש, ברענגטס אים צו מיר. מען האט אים געברענגט צום רעבן, דער רבי האט אים צוריק געגעבן זיין מח, און דער רבי האט אים געזאגט, פון היינט און ווייטער וויל איך נישט זאלסט דיך באנוצן מיט קבלה מעשיות. שוין. אבער נישט אראפגעווארפן, אנגעריסן די ביינער, האט דער רבי געזאגט די ווארט דעמאלטס, ס'איז נישט קיין קונץ אראפצואווארפן א מענטש, א קונץ איז ארויפצוברענגען א מענטש, דאס דארף יעדער מענטש זאגן פאר זיך, פאר גרויסע קונץ טרעפסטו איינעם, אה, וואס בין איך שוין, וואס בין איך שוין, וואס בין איך שוין, עס איז נישט קיין קונץ דאס צו זינגען, דאס קען יעדער זינגען אויף זיך איך בין גארנישט, די קונץ איז זאלסט קענען טרעפן איך בין יא, איך בין יא, איך בין יא, טרעף אויף דיר עפעס.